Helo! Enw fi ydi Noel, a dwi'n actio Cai ar Rownd a Rownd. Dwi yma heddiw efo Gwern... Helo. ...sy'n actio... Owain.
...ar Rownd a Rownd, a dwi efo bach o treat i chi heddiw. Dwi 'di ga'l ei ofyn i neud vlog yym o ddiwrnod cynta nôl ar set Rownd a Rownd, basically. Felly gobeithio 'dach chi yn mwynhau ag yn ga'l wbath allan o hyn. A ie, yeah. fydda i, fydda i'n joio neud o. Dwi'n mwyn dan chi, but dwi'n teimlo fatha bach o YouTuber. Uh, ie, yeah. so da ni ar y funud yn teithio i set round the round. Um, Mae'n bach o waith yn cael ei wneud ar ymwneud ymwneud yn does? Oes.
Yr un y llen gymryd e? O, dim yn yr un borth? Don't think so, dwi'n meddwl.
Dwi'n meddwl.

Felly, mae Gwern am fod yn hwyr am ddwrnod cyntaf nhw yn y rownd. Dwi'n iawn, dwi i fewn am ddau. Dwi'n rhaid gonaf o amser. Reit, da ni'n cyrraedd set rhwng y rownd o'n. Mae Gwern yn hwyr. Efo'i bag make-up. A da ni am gael ffrau, mel. A sbia pwy sy yma. Ti moyn Llewelyn? Dwi'n ei vlog.

A dwi am ffeindio un fi rwan, dwi'n meddwl fod o fama. Yeah! Efo'r fans sydd yn rhy anodd i gael ar. Yn rhy anodd! Yeah. Exhibit A. Mae nhw just yn rhy anodd i gael ar. Mae nhw'n ma nhw sgidiau cŵl, ond... Oh, na! A ni. Got it. Felly hwn ydi y fit check. Round and round. Approved? Approved. Dwi'n meddwl. Dyna i. So fama lle mae y magic yn digwydd. Mae make-up a gwallt round and round a dwi fanna. Helo. Felly be' 'dan ni am neud heddiw? Wel ar hyn o bryd nôl dwi'n golchi brwshys. Golchi brwshys. Golchi brwshys. Mae golchi brwshys yn actually fatha rhan hanfodol dydi because fatha

Not at all. Reit, mae o yn twrn fi rwan, a dwi newydd weld be sydd wedi cael ei roi. Mond dots bach fel yna sydd angen. Ia.
Am y fi.
Really? Dim, really, dim ond dots bach. So be, dwi wedi prynu products newydd i chdi.

yng nghanol fy eyebrows fi, sydd yn rili annoying, ond 'da ni am ga'l bach o transformation rŵan, so... So, 'da ni'n mynd syth i fewn efo anti-shine. O, oce, cŵl. A be' ma' anti-shine yn neud? Yn union be' ma'n ddeud ar y bocs, stopio chdi sheinio basically. Pam bod Pam bod sheinio yn ddrwg ar camera? O ma' ma' Jyst... ma'n neud i croen chdi edrych yn greasy. T'mod?
O! Ie a 'dyn ma' ma'n adlewyrchu gole a 'dyn mae oherwydd bo' 'na lot o oleuada mewn... M-hm. ...ar set ma' n'w mae o'n bownsio oddi ar dy groen di so dudalen sy ti'n mynd ar heddiw 'Di o ddim yn ddrwg 'dan ni tu allan. Ond pan 'dan ni mewn stiwdio mae o ma' ti definitely angen o. Hmm. Gnên bach o colour match i chdi i weld yy ma' gynnai ddau product yn fan hyn a dwi cymysgu'r ddau 'fo'i gilydd er mwyn ca'l lliw croen. Oce. Yn union.
Trio matsio lliw croen fi basically? Ia. Fel a fel bo' ti'n edrych fel bo' ti ddim yn gwisgo colur ia? Ah oce.
So jyst naturiol? Naturiol. Naturiol i gyd. Jyst cyfro blemishes that's all. So basically be' dwi'n neud efo chdi fan hyn ŵan ydi jyst mynd i mewn yn union lle 'dan ni angen o. Nice, ok.
Ie, so ti'n gweld yn fan 'na ŵan su' ma' hwnna jyst yn blendio mewn? Ah ie, ie. Ie? Cŵl.
Diddorol. Reit, felly dwi yn cerddad i set ar y funud. Yym, 'dan ni'n ffilmio wrth Fenai am wn i. Yym, dwi'm yn cweit siŵr be' dwi actually ca'l 'n deud but dwi'n meddwl fod o wrth y fama. Dych chi'n ei weld chi yna? Da ni yn gwisio am beth am gynnig, dwi'n meddwl, ar y funud. A mae'n oer, so felly da ni wrth y radiator. Da fefs y fanna.

A mae o yn wyntog, mae o yn oer. That's that's what it's all about t'mo'? Dwi isio bwyd 'fyd. A dyn ni'n mynd am te. A dyna ni, wedi gorffan. Uh, da ni wedi gorffan am y diwrnod, a mae'r road around wedi gorffan am y diwrnod, a hwnna ydy diwrnod cynta o ffilmio'n ôl ar round around. Da ni'n mynd yn ôl i base, wan. i newid a all that jazz. Ond yy sut ti'n meddwl ath y sîn? Iawn dwi me'wl.
Ie? Bach yn oer. Oer. Oer. Oer.
A gwyntog. Gwyntog. Ag o'n i eisio bwyd. But other than that dwi'n meddwl ath o'n iawn. Reit wel dyna fo. Dwi am seinio allan ŵan. Yy dwi 'di ga'l hwyl yn neud y thing vlog ma i fod yn onast a gobeithio bod chi di enjoyo a mwynhau a wedi cael amser da yn gweld uh, diwrnod cynta yn ôl round the road a gwelwch chi fuan Bye.